it will come to fruition vanenge vakafundumwara vanhu ava vasingaratidzi kunakigwa vakangoti kwindi ukasamuti aite chinhu haana chaanoita anogona kuswera musi mumwe uyo akagara achiratidza kuti haasi kufara panogona kuita masleep changes agoshayiwa nehope zvamuchose kusvika pakati peusiku kana kusvika mune ramangwana haaratidzi kuti ane simba because haadyi anenge aine loss of appetite inokonzerawo futi loss of weight muviri wake unopera saka vazhinji ivavo ndo vanonzi nevamwe kana aonekwa akatifunda akafudumwara akangoti quint vamwe ndo vanozoti ah shabhani akadzora mwando but depression iyoyo inosiyana imwe inonyanyisa imwewo inenge iri light then in bipolar eh, munhu anenge aine mamood swings dzimwe nguva anenge ari manic achifara zvokufara zviya zvisina dudzi rekuti unofarirei aine energy yakawanda anogona kunge achifamba famba achingobata bata chaatanga kuita haapedzi Ende kwaari hakuna chinokona is very optimistic saka ndo imwe clinical ofi chaiyo yekutorwara ikoko mukasamuti agare pasi kudya haadyi kana kutogara kwacho kogona kutomunetsa saka mune motoitawo kutoteya nezvinhu zvisinganetsi kudya zvekutoti ukatomuisira bhanana anogona kutokonawo kurimenya saka kutomumenyera nokumba kurwara nefungwa kozouya number two anonzi maanxiety disorder eh, apa pane maphobias nemapanic disorders there is excessive worry or fear and the person is restless eh, munhu anogona kutya zvisingatyisi kune vamwe For example, anogona kunge achitya dzvatsvatsva, kiti kana kufamba pakachena pakaita pabani kana kutya kukwira pakati kwirirei kana kutya maclosed places zvekuti malifts aya anokwira midhuri yakareba anogona kusatoda kukwira achiinda hake nemasteps zvimwe zvozoratidza kuti haa munhu uyu wabatikana maphysical symptoms anoincluda mapalpitations kana hana iri normal haihwiki kurova kwacho asi kana munhu wozonzwa kurova kwehana yake idambudziko anogona kunge achidikitira sweating and trembling achibvunda uye achifemera pamusoro shortness of breath saka zvinoita vanhu vanenge vaine dambudziko iri they avoid the situation yavanotya kana achitya kunge pano pano akawanda for example haatoendiko ukati hande timbonoona macheso achiridza anoziva kuti kuna vanhu vakawandisa haatodi so they avoid maplaces anenge achiita kuti vapinde mudambudziko then number three we've got psychotic disorders anoti ah, mapsychotic disorders ndo anombaratidza kuti munhu zvakamupuresa zvinotanga pakumaonera anoita zvinhu there is a impairment of perception anogona kusanzwa zvakanaka kusaona zvakanaka kana ndichiti kusaona zvakanaka anogona kuona zvinhu zvisipo kunzwa zvisipo sokuti anogona kunzwa munhu achimuudza zvekuita asi munhu wacho asipo we call those hallucinations agotizve anogona kuona zvunhu zviripo zvisiri izvo sokuti akaona gayo anoona semhungu chaiyo akaona chitsiga oona semunhu anonzi maillusions then toenda kumafungiro ake anoita anonzi madelusions kana munhu aine delusion anenge achivimba umo mune zvisiri izvo zvinotambirwa nevanhu vavanogara navo sokuti munhu anogona kuti ndiye anonisa mvura asi vaanogara naye vachiziva kuti mm, haana simba iroro anogona kuti ndipuresident of america iye ari muno muzimbabwe saka iwa anonzi madelusions nyange ukada kumupa logic yakati yakati tsvikiti kuti uti haasiriye iye anoinsista kuti ndiye president then there is disorganized speech and behavior munhu iye anenge asingatauri zvinobatika ukataura naye nyaya iyi iye anoenda nekokoko uyezve anogona kugadzira manzwi aanoziva iye oga aasingazogoni kudzokorora anonzi maneologism zoti akangoda anongoti ah, iam over solarest wozoti solarest yacho chii iye haizivi isu hatiizivi ndo mamwe marwariro then uso hwake tikatausa mood dzimwe nguva inogona kunge isingambozikamwi kuti ari kufara here akatsamwa here ari papi chaipo pedzisire akutamba ega inonzi social withdrawal haadi kunge ari pane vamwe anotamba oga kana achiita zvimabasa anoita zvimabasa zvake ega kutorwara ikoko number four kune inonzi traumatic eh, post traumatic stress disorder izvi zviri trauma related sorry these are intrusive memories or flashbacks of trauma munhu akafunga zvakamboitika zvinorwadza kwaari anonzwa achibatikana haagadzikani Kune vamwe vakasangana nenyaya dzakaomesesa muhondo, mumaaccidents kana zvimwe zvinoitika natural madisasters mafloods sana idai umwe munhu anenge asingachatombodi kutaura nezvazvo because yezvaakamuona zvinomufungisa eh, ndangariro dzinomugwadza

anonzi maobsessive combative disorders eh, imwe inofadza ndeyekuti eh, human beings are obsessed with sex kana vasiri fully occupied chinotanga kumhanya kufungwa dzavo isex so vanenge vachiti vakanzvera zvezvidzidzo fungwa iyoyo yakatotinakira nekuti tikasafunga nezvesex chipuka chinonzi munhu chogona kurova tikati go in extinction saka tikafunga nezvesex togutsiridza kuti tazoiriritira chidii sex iyoyo saka ndopabozoona towanda paya another set of eh, clinical features is eating disorders ndopane inonzi anorexia nevosa people are much concerned about their body and structure they don't want to be very fat

eh, it's like mwana unoenda kuzororo kuna amai vake mai vomuona ona oh, mwana akasimba vedu wekuita ndurumba kunzima moyo mwanangu oh, wakasimba mwanangu wofungidzira kuti kusimba kuri genuine kumwe kuye kwakonzerwa nedepression imwe depression inokonzera kuti mumwe munhu ahle

kune vamwe vanhu vanongoda kunyangadza vane antisocial kureva kuti zvavanoita hazvimbowirirani nevazhinji vari mavanogara vamwe vane inonzi impulsive personality iri ani eh, inoita kuti dzimwe nguva vamende nemaunstable relations zvinoitika ndezvekuti munhu anogona kunge anga achingonzwa zvakanaka achiita zvakanaka but pasina kuti zvabva nepi toona munhu watova nehasha wakutoita zvisina nematuro apa ndo panowanikwa vamwe vanhu vaunozongonzwa kuti ah, wakazviuraya yanga iri nyaya yeyi inogona kunge iri nyaya diki diki yakangoreacta impulsively asina kudzikisa ndangariro ikoko kutorwara nepfungwa so vanhu vari antisocial they don't regard uh, other people's rights ivo voga ndo vanoda kungonakigwa nelife havatarisiri kuti vamwe marights avo vari kuaita override saka sezvandambotaura earlier izvi zvandataura zvimwe zviye zvisingazikamwe nevamwe vanenge vachingoziva kuti munhu arwara njere anobvisa mbasha pavanhu right other common cutting symptoms include impaired functioning baba vanga vachingoshanda zvakanaka asi basa ravo rooneka kuti ah, radzikira he neglects going to work he neglects dressing well and vane distress vamwe vanoonekwa nekuchinja mafungiro avo changes in cognition concentration yavo inoderera kana decision making yavo inenge yava questionable kuti ha imi mungatengesa nzombe yakadai 150 dollars shuwa nzombe inogona kuita 500 kumwe kunenge kwatova kurwara saka tangoti tiyeuchidzana kuti zvamwe zvatinongoona chiti ndokurwara kune zvimwe zvakavandika kuvawo nefungwa yekupfuudza upenyu hwako suicidal thoughts or self harm behavior in severe cases if eh, kutorwara nefungwa kurwara nefungwa